Is-sera tat-tajba, minn hawn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla, il-lejla prime time speċjali ħafna għalina. Fil-fatt il-lejla ħansellmu l-memorji li ħallitilna Carmen Tanti. Kif ħafna jafuha, Carmen tal-Greenfields, min ma semax b'kanzunetti bħal mhuma Żmien għaddej, Ċeklem ċeklem, Vapur tal-art. Carmen, għal ħafna snin u lil ġenerazzjonijiet differenti, b'nota pożittiva u b'dik id-daħka kariżmatika tagħha, dejjem wasslet emozzjonijiet sbieħ. U llejla lil Carmen hekk ħa nfakkruha u għalhekk irridu nfakkruha. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. If it's cheese, it's Fjor di Vita.

ta' Carmen, bħal dejjem akkumpanjata minn Joe. Bla dubju, intom bħali, ladarba tisma' din il-kanzunetta, bla ma trid, tibda tkanta l-lirika ma' Joe u Carmen. U din hija xi ħaġa komuni għal ħafna mill-kanzunetti tal-Greenfields, tismagħhom u mill-ewwel tkun taf il-kliem tagħhom għax dawn huma l-kanzunetti li kull wieħed u waħda minna kbirna bihom. Smajniehom kemm-il darba u min jaf kemm-il mozzjonijiet waslulna. Fl-opinjoni tiegħi u b'mod personali, l-ikbar kanzunetta li qatt kellhom il-Greenfields kienet. Ċeklem ċeklem karozzi. Ċeklem ċeklem. U fil-fatt din hija mistoqsija li darba lil Carmen meta kienet bil-qegħda hawnhekk, kont poġġejtilha, kont saqsejtha, kont għedtilha Carmen liema taħseb li hija l-ikbar kanzunetta li qatt kellkom? U fuq dan il-fatt jiena u Carmen qbilna. Fl-opinjoni tiegħek, Li mhija l-ikbar diska tagħkom, l-iktar waħda popolari? L-iktar waħda popolari. Diffiċli, isni qed ngħidlek mit-tfal. Imma ngħadri li l-iktar naħseb jiena. L-iktar popolari nimmaġina li l-karozzini. Nimmaġina. Litteralment Karm, id-dinja kollha jafuha, anke meta kontu r-Russja kant. Eh, dik mhux oħra.
Dik ma temminix. Eh, dik dik konna kmona St. Petersburg u kif inżinna mill-coach.

U beda jdoq lil karozzin. U jibbdejt irrotti slalem ġol Russja. U għettulu li kienet tagħkom id-diska. U batatlu. Ara kif baqa.
Ma tantx ftemna, max ma tantx jaf bl-Ingliż. Mhux probabbli ma bidix jifhem x'qed tgħidlu. Xejn, ma fehem xejn.
Carm, inti ma rridx tkanta għal bidu d-diska. Le, għax dikka konna dak iż-żmien kienu jagħmlu folk festival. U kienu għaddewna erba' songs, il-da, il-da insomma. Il-karozzin, il-lift tal-barrakka, kellna song M'Għadek X'Tara u kellna song jisimha Rajt. U jiena ma xtaqtx inkanta l-karozzin, xtaqt inkanta song fejn nista' nkanta jien, hu. Għax Carmen tgħidilha l-karozzin hija song taċ-ċajt, tan-nies, tal-massa. U din tippreferi tkanta xi ħaġa iktar serja. Jien għażilt is-song M'Għadek X'Tara bi tliet vuċijiet veru sabiħa fuq żabbarija t-tut, min hawn minn ħa żabbarija jiftakarha dis-song. U l-karozzi ntajni għal Tony Camilleri, il-lift tajni għal ċertu waħda Claire Anastasi, issa inna ma naħseb minn dik in-nhar ma niltaqgħu, u l-kanzunetta Ride tajni għal Mary Rose Mallia. Ħareġ ir-riżultat, Tony ġie t-tieni. Bil-karozzi.
Bil-karozzi. Mary Rose Mallia marret bid-The Best Singer il-Kanada. Il-Kanada bid-diska tiegħi.
Jaqaw pajt b'xejn. L-oħra, l-oħra ġiet ir-raba, u ma ħadna xejn. Ma ħadna xejn.
Għattila qed tħrix ta' cowboy, eh?
Waqt li qed nippreparaw għal-lejla wara li smajna lil Carmen tikkummenta dwar karozzin kemm kienet popolari u kemm għadha popolari, għamilna minn kollox biex insibu filmati antik ta' Carmen Tanti qiegħda tkanta Ċeklem Ċeklem. Fittixna 'l hemm, fittixna 'l hawn, tistgħu timmaġinaw kemm rajna filmati, però waqt li bdejna nagħmlu r-riċerka,

Ur il-ħajja tagħna il-Maltin.
F'dak il-filmat li għadna kemm rajna, rajna t-tielet membru tal-grupp The Greenfields, li huwa Charles. Dak il-filmat ħadna lura għas-sena 1988, kważi 35 sena ilu. Il-karriera mużikali ta' Carmen bdiet ħafna qabel dak il-filmat, madwar 20 sena qabel, fil-fatt bdiet fis-snin 70, kif kienet darba rrakkuntatli Carmen stess, meta kienet hawnhekk fuq Primetime. F'Diċembru li ġej tagħlqu 40 jew 48 miż-żewġin? 48. 48 miż-żewġin.
A lifetime. Il-libsa tiftakar min kien ħetielek? Oħt Joe.
Oħti. Fidej, fidej oħt Joe kienet. U l-best man min kien, Joe? Il-best man kien it-tert member tal-Greenfields, hu Charles. Charles kien. Alla jaħfirlu.
Kellu daqa problema bizzarbun Charles dak Għanidlu xie xie musmar, qabel kienu moda bil-platforms dak Bil-platforms.
Kulħadd bil-black coat.
Kollu ma jistax jimxi bih. Biex nidru ftit. Konna nkantaw ħafna l-Ingliżi. U xtrajt u platform daqshekk għattila daqt jieċ ukoll. Imma ħej meta tibda timxi bih mbagħad. Ħajola naqra.
Tirrealizza kemm mhux komdu.
Karm, kontu diġà tkantaw qabel ma żżewwiġtu? Eh, żgur ħe, għax aħna bdejna nkantaw fin-1970 u żżewwiġna fis-73.
Minn idejn l-artiġana imnaqqxa, imsawra b'materji ġentili lejn din l-art tagħna, bl-akbar attenzjoni, b'imħabba, b'passjoni, b'għajn għar-reqqa u l-perfezzjoni. Ideali u magħmula biex ninżamm għal dejjem. Hekk maħluqa Maltija, pura, innemnem. Nemnem, xemgħa artiġanali magħmula bi mħabba.
Għadna kemm rajna filmat ta' Carmen fejn bdiet tirrakkonta b'mod nostalġiku emozzjonijiet u memorji minn dakinhar tat-tieġ tagħha u ta' Joe. Tajjeb li ngħidu li s-suġġett tat-tieġ tagħha u ta' Joe kien l-ispunt ta' ċajta lura fis-snin tmenin u introduzzjoni ta' kanzunetta waqt li kienu qegħdin live fuq programm. Araw naqra. Karl, Għidli. Kieku kellek tiżżewwiġni, tiżżewwiġni? Naħsibha.
Karl, Kieku kellek tiżżewweġ lili, tiżżewwiġni? L-ieħor, Se tħawduni ta' llejla. Inni nafkom tmintax-il sena u ma nafx lil min minnkom se naqbad nieħu jien.
Qiegħda inħoss ferħ ġo qalbi tassew meta madwari l-ġonna jimtlew.

Dal-ġranet m'għandix ħil, dal-ġranet m'għandix ħil. Għandi l-unur ngħid li lil Carmen waqt Prime Time ospitajt aktar minn darba. Id-diskursata dejjem kienet tinkludi ħafna rakkonti nostalġiċi, emozzjonijiet u memorji. Però suġġett li Carmen dejjem kienet tieħu gost titkellem fuqu huwa s-suġġett tat-tfal tagħha. Għandkom żewġt itfal hux vera? Tnejn.
Mużikalment?
Myra tkanta hux vera? Myra tkanta u anke ddoqq il-pjanu. Noħor qatt ma ried imur jitgħallem, però jekk jisma' song imur fuq pjanu kapaċi jdoqqha. Jaqbadha mill-ewwel.
Jaqbadha mill-ewwel. Carmen, min għandu l-iktar karattru tiegħek mit-tfal u min għandu l-iktar il-karattru ta' Joe?
Naħseb it-tifel iktar għandu karattru tiegħi u t-tifla iktar ta' Joe, però It-tifla lili tiġbaħ. Lilek tiġbaħ, tibża mill-wirdin ukoll. Ukoll. Għax minn kollox nibża. Għax jien smajt li mistax minn ġew kemm jagħmilha ta' Superman għalik is-sajf. Ikun il-ħin. Ara mhux ġew xi wurdina minn xi mkien. Mhux jien nagħmilha ta' Superman l-isprays.
Mill-wurdina mill-wiża nibża jien.
Fuq is-suġġett tal-wirdien u l-wiżgħat jien ċert li ħafna minnkom taqblu mija fil-mija ma' Carmen. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura, ħa tikkonfermaw kif it-tifla ta' Carmen, Myra, tixbaħha ħafna.

Best Deal Properties. Redelmar.
Redelmar, ton ta' kwalità superjuri għal kulħadd.

tal-Greenfields. Ovvjament kanzunetti bħal Ċeklem Ċeklem Karozzin, Vapur tal-Art kollha kemm aħna nafu l-lirika tagħhom għax ġenerazzjonijiet differenti kbirna b'dawn il-kanzunetti u min jaf kemm waslulna emozzjonijiet differenti. B'dik id-daħqa kariżmatika, Carmen kien ikollha dejjem xi ħaġa pożittiva xi tgħid u emozzjonijiet pożittivi x'tgħaddi. Fil-ġimgħat li għaddew, u fix-xhur li għaddew, apparti milli kelli l-opportunità li nospita hawnhekk lil Carmen u lil Joe, kelli wkoll l-opportunità li nospita lit-tifla ta' Carmen u Joe, Myra, li rrakkuntatilna ħafna memorji li jirrelataw m'ommha u ma' missierha, qaltilna wkoll kemm hi u ommha jixxiebħu, però kienet qaltilna wkoll, Myra, kif meta kienet tfal kienet tirrabja lil ommha. Żgur jgħiduhielek li tiġbaħ ħafna l-mami. Ejja, ejja, hekk jgħidu. Jien għalija anki leħinkom jixxiebha. Ukoll. U fuq it-telefon b'mod speċjali. Ukoll, ukoll, nixxiebħu ħafna. U fid-dehra biss ixxiebħu jew anki fil-karattru? Le anki fil-karattru ta'. Il-mami avventuruża, tgerfex, tagħmel ħafna praspar. U jiena ħadt kollox tagħha. U inti u l-mami taqblu għax taqblu jew taqblu għax ma taqblux? Jiena u l-Mommy naqblu għax ma naqblux. Jiena mad-Daddy mbagħad naqbel f'kollox. Semmejna li qegħdin żewġ aħwa, inti l-kbira jew iż-żgħira? Jiena l-kbira.
U b'liema mod kont trouble maker? Pereżempju, ejja, għidilna praspura partikolari li għamilt. Praspura? Mommy kont l-għaxqa tiegħi neħdilha l-, propjament, l-għaxqa tiegħi kien neħdilha x-xalel. Għax jiena meta kont żgħira ma kontx ngħabbi l-pupi, kont neħdilha x-xalel. Iktar ma jkunu sbieħ u expensive, iktar kollu pjaċir noħodhom u noqgħod indawwarhom, naqgħadhom għoqiedi nqattagħhom. U taħt l-għala. Kienet toqtolni.
B'dik il-ġabra ta' filmati li rajna ta' Carmen, b'dawk ir-rakkonti nostalġiċi li smajna, nista' għal darb'oħra nikkonferma kemm Carmen kull fejn kienet tmur b'dik id-daħka kariżmatika tagħha litteralment kienet tagħmel kamra ikkulurita. U aħna lil Carmen hekk irridu niftakruha, twassal messaġġi sbieħ, twassal enerġija pożittiva u tferraħ lil kull min ikun qiegħed jismagħha tkanta, bit-talent tagħha, bil-vuċi, u bil-kanzunetti tagħha u ta' Joe. Grazzi Carmen u saħħa. Ċeklem ċeklem karozzi minn ġod toroq imserpin uri l-ħajja tagħna l-Maltin.

Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.